He paraoa poke kōwhai. He paraoa poke mahana. Ia wiki mō te rā kotahi, he pūnanga tēnei kura kaupapa mō Sharon. He ākonga te reo Māori. Parakatihi, Te Reo Māori, I really wanted to immerse myself in an environment where everyone is speaking Te Reo Māori.
Neke atu i te ngā urutau ki muri i tīmata ai tana wai i te reo Māori. Mō ngā tau e toru i waiwā ia ki ngā akoranga reo Māori a Te Wānanga o Aotearoa, me Te Ātaarangi. Ahakoa e tapepe tonu tōna reo, he manawa nui tonu tona rapu i tēnei taonga tukue o. that I just had a an underneath hungering that I can't really explain. I just really wanted to learn Māori.
Kua toru tau a Sharon e maʻi ana ki te koanga kōungaunga nei o Kiʻikiʻi, ā, i konei puawai ai te ia ia ki te anga i tēteʻi rauemi wakaako reo Māori

Well this is Maranga Mai, so this is Te Reo Singalong Book One and. E ia kē nā pūrākau i titoa e Sharon, e ono nā pukapuka, e rua ngā uru mātainā rauemi mātauranga, ā, e pūrākau, e wakaari, e ruri anō oki kua tāia ki ngā autaka kura. Āpiti atu e toru anō nā titonga i wakawīwītia mō te ūnga i Kānata. Erangi ā koa tērā, kāore tētehi ware tā i pakuaro atu ki āna pukapuka Māori.

I'm looked at differently, whereas my resources in my opinion and in the opinion of lots of people who have seen them and love using them are meeting a huge need out there that no other resources are meeting. Nō tērā tau i waiua ai te maʻi a Sharon ki ngā uringa waetianga Toʻu Reo Māori a Te Taira Uri i te Reo Māori. Erangi i tēnei tau, kāri i tae te wai pakuaa ki ngā uringa toa a Te Rauerenga o Aotearoa.

Erangi ki te ata tiro ia nga wakaritenga kua mau ia Sharon te katoa. Aunga ia te wakaritenga tuatoru e kia nei me Maori te kaituui reo Maori, me Maori ano te kai waka Maori. I could get a bit overheated about this but as New Zealanders te reo Maori is one of our official languages and I

Umm, some people out there might think that way, but I don't think it's what it's, I don't think it's the majority view. He aha ō whakaaro ki tēnei wahine me tana pakanga ki a Lianza? Ko tēnei momo hunga e rite ana ki te wā i a Ngā Tamatoa mā, te akiaki i te ao Māori me te kāwanatanga ki tō rātou reo. Nā, ko te rerekē o tēnei wahine, he Pākehā tēnei, Engari he maha ngā Pākehā, mai i te wā i a Richard Benton, ko te muru māra, ana, ko te wahine nei tētahi atu anō, kei roto i tēnei mahi ki te āwhina i te iwi ki te whakarauora i te reo Māori. Nā reira, me tautoko i tēnā hunga, e ai ki ngā tatauranga a te tau 2025, 30 ōrau o te hunga o tēnei whenua he Hainamana. Nā reira, me āta titiro tātou ki ā tātou tohu, ā, kia hāngai katoa ngā tohu kia puare ki te katoa e whaka, e āwhina ana i te iwi ki te whakarauora i te reo Māori. Mā te tokomaha ka ora te reo Māori. I tuku īmera a Sharon ki a Te Rauiringa o Aotearoa me te uia anō mō ngā wakaritenga. Nāwai rā, ka pau te rua wiki, ka wakaokia ngā kōrero ki a ia me te kī, Kei te wa kai katoa rātou ki te waka takoto a ngā wakaritenga. I assume that those eligibility criteria have been put there for a reason in the past and what I'm saying is perhaps Leanza might like to consider that it it it's come a time to rethink that. E Remana!
Oh, oh, Remona, ah. Remana! He aha? Remana! Remana! Remana! Remana! Remana! Ah, kia ora.

So while we're on the topic of te reo Māori, hei āpōpō tātou tahuri ai ki te whakanui i te wiki o te reo Māori. Ko tā Marae Investigates me Te Waka Huia hei tohu i tēnei wiki whakahirahira, he whakahaere hōtaka motuhake, kotahi me te haurua Haora te roa, ko te kaupapa ko te reo Māori ki Mātā Hauariki, arā, ki ngā rā o āpōpō. Ā, ka āta wānanga ngā tohunga reo o te wā

Aukatihi atu.
Aku ringa wera katoa na mea tapa i mīti patu puaka he korero Pākehā. Ki te kī au ki a rātou, ā, me kaua koutou haramai, kare koutou mohi ki te korero Māori, kare tētahi hei whāngai i te iwi.
Arā kē te rō te rārangi o ngā āheinga otirā o ngā moemoeā ka taea te whakatutuki kia hāpai ake tātou i tō tātou reo.
Ana mema ka haere atu ki te puka ma te aroha moe engari he urupā tērā mo te reo.
Kua noho te reo Māori nei hei reo mo te tokoiti o te karangatanga. pakipaki. Ko tā tātou kē he titiro, ehara i te mea he reo pakipaki, māku tonu e kī atu ki a koe.
Jane, e wahangū ana koe, ehara tēnei, tēnā i a koe i te nuinga o te wā. Mēnā ko Reipa te kāwanatanga, ka whakapau koutou i taua pūtea ki hea? I te tuatahi, homai e koe tō pōti māku e whakarana ake wena.

It's got an answer for everything that Shane Jones. it sure does.
Uh, so next week looks like a great show. Uh, thanks for joining us this morning. Stay tuned for Waka Huia, who feature Kingi Ihaka from Te Aupou. Uh, ngā mihi nui, tai ore ore ki a koutou i ropi mai i te ata nei. Kia mai i te rā.

He mea tautoko nā te māngai. Kai pāho.